һәм күмәк хуҗалык, күмәк коллектив тарафыннан башкарылуы белән ике басмасы безнең аеруча күзгә ташланып тора. Төп басмаларның берсе, берсе, димәк, моннан 30 ел элек чыккан 79 нчы елда беренче баш редколлегиясе төзелә, бүл туннарның редколлегиясе төзелә һәм 22 ел эчендә шушы Алтынчы, алты томлык басма барлыкка китерә. Инде менә хәзер моңа алмашка үзенең бу яңа чорда, моннан биш-алты ел элек башланган яңа әдәбият тарихы, димәк, сигез томлык шушы ике том том турында сүз бара, димәк. Әлеге ике томның да уртак сыйфатлары нәрсәдә? Бу ике том да тарихи, үзебезнең милли тарих, Вәзгыятенең үзгәреше чорында барлыкка килгән. Әйтик, Хрущев җитәкчелеге вакытында, 60 нчы еллардан соң әлеге алты томлык басма барлыкка килсә, инде перестройка дип йөртелгән безнең яңа үзгәрештән соң шушы сигез томлык басма барлыкка килде. Димәк, турыдан-туры тарихи вазгыять белән бәйле. Менә шуны әйтәсем килә, беренчедән. Хәзер алты томлык басмада безнең мөхтәрәм галимнәребез, анда исемнәрен генә әйтеп үтсәм дә, мәсәлән, алты томлыкны төп төзүчеләре Шакир Абилов, Мөхәммәт Гайнуллин, Гали Халил, Нилүзиев, Нур Гыйззәтуллин, Флүт Мусин. Менә шундый Кымбат каеннәребез башкарып чыккан томнар бу. Ләкин әлеге алты томлык басманың бер үзенчәлеге бар, 84 нче елда басыла ул һәм 89 нчы елда биш том чыккач тукталып кала эш. Ни өчен? Чөнки перестройка башланып, монда карашлар, дөньяга карашлар, сәяси көчләр, әлбәттә, туры килми башлый. Менә шуннан соң инде ике, алтынчы. Соңгы томы 2001 нче елда гына дөнья күрә. Һәм шунысы кызык, беренче биш томда башланган идея юнәлешләре соңгы алтынчы том белән күпмедер капма-каршылыкка керә. Менә әлеге томнарның, димәк, әлеге томның системага китерүе һәм әдәби әдәби мирасны барлауда бик зур әһәмиятен икърар итү белән бергә, шундый каршылыгын да әйтеп үтәргә кирәктер. Инде яңа буын кешеләре, яңа буын вәкилләре килгәч, әлбәттә, әлеге алты томлык басма аларның интересларына туры килми башлый. Димәк, безне хәзер канәгатьләндерми башлый. Шуңа күрә безнең алда яңа яңартылган әдәби, шундый әдәбият тарихы тудыру бурычы килеп басты. Тагын бер әйтәсем килгән фикерем шунда, рус яки кайбер башка алдынгы халыклар белән чагыштырып караганда, татар әдәбияты фаҗигалерәк һәм гыйбрәтлерәк язмышлы әдәбият сыйфатында күзаллана. Ничәмә гасырларга сузылган данлы юл узып та, әдәбиятыбыз киштәсендә егерме беренче илдә дә моңарчы үз бәяләрен алып бетермәгән яисә чор шаукымына ияреп, урынсыз рәвештә тискәре бәяләнгән рухи җәүһәрләребез табыла тора. Шуларны тиешенчә барларга, гасырдан-гасырга күчеп, дөньяның төрле архивларында чәчелеп-сибелеп яткан ядкарьләрне эзләп табып, вакыты-вакыты белән өзелеп киткән әдәби барышыбыз чылбырын ялгарга тиешбез. Белүебезчә, махсус яндырылу юк ителә, язма культураның кысрыклануы һәм дәүләтчелексезлек 500 ел яшәү олы максатыбызны җентекләп максатчан өйрәнү эшенә киртә куеп килде. Совет чорында да Гольга социологизм, сыйнфый һәм атеистик идеология тәэсирендә әдәби казанышларыбызның шактый өлеше тиешле һәм лаеклы бәясен ала алмады. Менә шуңа күрә безнең, димәк, бурычыбыз тагын да катлауланды. Һәм әлеге томнарны яңарту бездән үзе соралып торды. Әгәр дә тарих та әдәбияты тарихы дигән исемен генә алсак та, татар әдәбияты, татар сүзен алсак әйтик, бу чорда хәзер татар сүзенең мәгънәсе икенче төрле, без аңлыйбыз. Элек татар сүзе кергән һәрбер Мәкалә авторын да милләтче дип атасак, инде үзебезнең милли лидерыбыз Гаяз Исхакый ны телгә алып, әлеге басмада аны ике тискәре җөмлә белән атау итсәк, һәм әдәбиятыбызның йөзеп качылмаган Идегәй дастаны турында узарар дип безнең үзәк комитет тарафыннан карар чыгарылса, инде, әлбәттә, бу чын татар терминына туры килми дип уйлыйбыз инде. Бу яңа басмада, әлбәттә, татар сүзе бөтенләй башка төрле яңгырый. Ул перспективасы булган, димәк, киләчәге булган милләт буларак без аңлап килә. Шул ук вакытта әдәбият дигән сүзне дә без инде яңадан күрәбез, яңа төрле караш ташлыйбыз. Ул хәзер ин бер идеологиягә иллюстрация буларак кына кулланылмый, ә чын мәгънәсендә әдәби кыйммәте булган әсәр, зур мәсьәлә бар монда. Инде тарих турында да шулай ук әйтергә була. Әйтик, 58 нче елда чыккан язучылар берләшмәлегендә,

Әлеге сыйфат һәм сыйфат үзгәрешләрен дә без инде әлеге яңа басмада исәпкә алырга тиеш булган булабыз. Әдәби мирасның болай киңәюе һәм төрләнүе туңнардан эзләзерләүчеләр алдына Күпкырлы карашлардан торган, күп төрле иҗат, анализ методларын үз эченә алган сыгылмалы һәм максатчан таләп кую эш итүне сорый. Алдагы томнарда әйтик, безгә иң алга тарих мөлк принципларын чыгарып эш итәргә туры килде. Менә беренче, икенче том да, чыннан да, әдәбият, турыдан-туры әдәбият турында түгел, ә безнең тарихи үткәннәребез турында алга куеп сөйләмичә мөмкин түгел. Шуңа күрә. Әлеге мең еллыкта безнең географик кичкинлекләрдә үзебезнең ерак бабаларыбызның лаеклы урынын раслау безгә бик мөһим иде. Халык тарихын яктыртудагы эзлекләр, шул исәптән болгар-татар каршылыгы һәм башка бик күп әдәбият тарихында гына түгел, гомумән, үзебезнең тарихыбызда да бик күп каршылыклар бар бит әле безнең. Шушы каршылыкларны да күпмедер хәл итәргә туры килде. Әлеге томда тәмли ачкычтан күп кенә мәсьәләләрне тарихи яктан хәл итүдә мин безгә нык ярдәм иткән ике кешенең исемен атар идем мин. Боларның берсе Расул абый Ганиетдинов, икенчесе Мансур абый Әхмәтҗанов. Менә аларның армия табу эшләүләре Һәм зур мираска таянып фикер йөртүләре әлеге турнирны барлыкка китерүдә безгә нык ярдәм итте.